Mae yna sawl gwynllan wedi sefydlu yng Nghymru erbyn hyn. Ond wedi leoli ar lethrau rheolifol Dyffryn Anlle, gwynllan Panti i'r un mwyaf gogleddol yng Nghymru. Wedi lleoli ym Mhen y Groes, Gwynedd, sydd yr un lledred a dinasoedd megis Hamburg, Edmonton a Dulyn, Mae Pant Du yng nghanol un o'r ardaloedd gwlypaf yng Nghymru. Ond rhywbeth cymharol newydd yma yn Nyffryn Nantlle yw cynhyrchu gwin, ac yn fyd hollol gwahanol i'r diwydiant llechi oedd yn ffynnu yma ar ddechrau yr ugeinfed ganrif.
Mae'n anodd credu rwan wrth edrych ar y dŵr yn hyn, ond uh, olion chwarel sydd gennym ni fan hyn. Uh, chwarel Dorothea oedd mewn gwirionedd yn gyfuniad o nifer o dylla oedd wedi uno dros y blynyddoedd yn fel oedd y diwydiant chwareli yn datblygu yn ystod y bedwarau ganrif ar bymthag. Mi roedd y chwareli, wrth gwrs, yn, yn cyflogi pobl a phobl yn tyru yma, a pentra, pen y groes, a tal y sarn yn datblygu ac yn dod yn bertrefi mawrion, mae'n gwneud yn bertrefi chwarelyddol a fel mae'n digwydd ar dir Pant du yr oedd y Dorothea yma ar un adeg a dyna, mewn gwirionedd, ydy ystyr yr enw Dorothea. Mae llefydd fel Pant du yn, yn, yn tynnu pobl yma ac yn, yn, yn dod â'r lle i sylw'r byd.
Mae nifer o ffactorau yn bwysig ar gyfer cynhyrchu gwin o safon, ond dau ffactor sy'n holl bwysig yw tywydd a daeareg. A gyda ni rhwng môr a mynydd, mae'n golygu bod y dyffryn yn cael tipyn o law, a hynny mewn llifair mwyn a llaeth o'r gorllewin.
Wel, mae'r ma, ma tywydd mae sgynna ni'n reit ansefydlog, ond um, da ni angen chydig o'r glaw, da ni angen chydig o'r hael. Mae'r ma glaw yn helpu I wneud iddyn nhw dyfu a torr haul hefyd, a wedyn haul yn sychu nhw allan a ballu. Ond mae modd hefyd cael gormod o law, a dyma lle mae daeareg Dyffryn Nantlle a Phant Du yn berffaith ar gyfer delio gyda'r dŵr. Da ni ar ddiwedd dyffryn rhewlifol, wedyn mae'n lot o greigiau a grafel a cerig mân, a wedyn mae'r dŵr yn y draenion yn dda drwy dir felly lle. A wedyn, mae'r ma grawnwin yn licio um, dŵr ond dim gormod, so nhw'n licio cael ei gwreiddiau a'i traed yn lif mewn ffordd.
A beth am flas y gwyn felly? A pha effaith mae awyr iach Dyffryn Anlle, glaw o fôr yr Iwerydd a'r tir oedd gynt wedi orchuddio gan rhewlifoedd yn ei gael? Dwi'n newid oedd nôl yr Eidal a dwi'n bod yn blasu llwyth o wahanol gwinoedd drwm dim bach yn melus a llawn o'r alcohol. Da chi ddim yn mynd i wneud o'n na'n lle, ti'n ma. Mae, mae hinsawdd yn oera ac uh, mae'n mwy glaw. Ond os da chi'n dewis y math o grawnwyn dda, dyna beth sy'n gweithio. Y math o wyn da chi'n medru wneud, eitha ysgafn, asidaidd, sych. Felly gyda'r haf ar y ffordd, y nosweithau'n mynd yn hirach, a'r tywydd yn cynhesu, Tro nesaf fyddwch chi'n prynu gwin, cofiwch am winllanoedd Cymru.